Үтүө күнүнэн күндү доҕоттор! Биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр тимир уустарын туһунан кэпсэтиэхпит. Быһаҕы хайдах уһаараллар эбитий, хайдах оҥороллор эбитий, ол ону бүгүн сиһилии билиэхпит.

Капалканна быһа охсоммот дөлөхпүт. Умантыай пуламаарката алтуон бес г диэн, нуучулата шестьдесят пять г диэн. Кини угулируоттаах ыстаал буолар. Бу манныгынан аан бастаан бастаан уһанар дьоҥҥо ордук үчүгэй туохпут тимир буолар. Оҕолорго уна хаҥа хагалыр дьоҥҥо. Ол иһин биһи бу маннык ыстаалынан быһа охсон көрдөрүөхпүт.

аҕыс сүүс тоҕус сүүс кыраадыска охсуллар

Биһиги Ньурбалыын Хаҥалас орто оскуолатын омуклааһын үөрэнээччилэрэ эбит. Иккитин чуумун биэс сылтан сата уус куруһугар сылдьабыт. Билигин биһи саха быһаҕын оккон көрдөрүөхпүт. Биһиги саха быһахпытын бу алта уон биэс г мааркалаах тимиртэн ок- оккобут. Бу тимиртэн уон төрт уон биэс сантиметрдаах быһахтаххар. Биһиги кырабытын бу бас көмөрүнэн оттобут. Бу тириннен аҕаллыбыт күөртүнэн күөртүүбүт.

Бу билигин биһи быһах үөһүн тардарга тардарбытын көрдөрүөхпүт Бу биһи хатылар ньымаларынан үөспүтүн оххон бүттүбүт. Быһахпыт уһуна уон төрт сантыметр буолла. Туурата тоҕус сантыметр. Билигин биһи быһахпытын чочуга аалларан көрдөрүөхпүт.

Билигин постовойунан быһахпытын полировкалыахпыт. Бу быахпытын полировкалаан бүтэрдибит, маннык буолан таҕыста Бу хатыҥ удьурҕайынан быахпытыгар анаан бу ук быһаныллыбыт бу маннык буолар. быһахпытын оҥорон бүттүбүт. Билигин кыламмытын проверкалыыбыт.

маска туттуллар булаана туох үксүн туохтар оҥоттороллор мас устара чороон оҥороор хайыы иһин дьоннор онно быһа хара буолбатах араһаны иридиэстэри ийиэттэри иһин оҥоттороллор онтон би бии тугун булаана сонноҕо соҕус гынан баран наһаа түгэник биитэ ыппаабат соҕус гына холлора экке тохтуллар сүлэргэ үксүн тимиригин бутчуттар эрэ диэн буолбата билин кулун сүлэргэ элбэх баа кулун астыыллар иһин Оннукка иһин туох туһатыллар, эккэ диэннэр. Онтубан аһара ытаанах буолбат, аһара humнаҕас буолбат. Таптаан баран, бу маннык таптаан бараттан киирэн уже чочуга көннөрөөн, хороон үөһүн маннык эмиэ таптаан эмиэ оҥоробут. Билиҥ буоллаҕына, чочуга тиийэн маннык тутан да кэбиһиэххин сөп. Онтон холобура, дьоннор бэйэлэрэ баара буоллахтар маны

Бу буолан аан паспаакка иһин оҥороор иһин бу тугун наһаа бу сиэдэрэ бэйэтэ ойуулаах буолар. Ол иһин бу кинини манна молтуогана кыратык охсуулаамара маны саралы туос хастанар курдук хастаан ылаҕын. Бэйэтэ ол бириэмэлээх оттук күһүн буолла да мантан кэлбэт. Бу дьэ кэлбэт маннык. Эпти аны баны суулларагар боллааныттан айылҕата контрольнерыңын оттун бэйэтиттэн айылҕаттан тун бэйэн бааһынааҕын көдьүһөҕүн оттон миин баалаама хайаама диэн Эптэ уонна алаадьы иһин биэрэн кыратык сиэлинэн иҥэн сыт таһааран иһин быраҥан биирдэ туохтуубун. Холобура тиэрдэн ылыаххын. Оттон мин бэйэм ханаабар оннук эптэ. Уонна бу дьоҥҥо эһэргэҕэ туһаҕа барыаҕа диэн ол иһин ылабын диэҥин көдьөһөн туран ылаҕын. Эт ону тугу бириэмэтэ оннук бу бэс ыйынааҕа маннык бу буоллаҕына күһүн. Күһүн буоллаҕына киһи хайдах арыый илиитэ барыгас буолар Тибилиини бу туох курдук сайын курдук күөх буолбат. Хатыны маннык булан баран бу аллараа лабааты маннык тохотон көрөҕүн. Ону ип-ипиҥэ суоллаҕына киниҥ аны үөһэ хоҕочуой буолар. Онтон лырааҥата маннык тостубут үс лабаҕа эҥин диэн тостубут буола бу иһэ барыта маннык үөс буолааччы. Оччо бу удурҕайар оттото эмиэ барыта эмэх булаалар. Ол иһин оннук туохтаах була долох харыһыга уохсараады уһуттаран кыйыхана. Үс эмэҕэр илигини. Оннук туохтаах кини. Ону-маны булар наһаа түргэн буолбатаҕыттан эрэйдэ аҕалар. Элбэх сиридэри иһиэххэ наада, көдьүөххэ наада. Инни. Бу ыраастаан гынанна, бу бу кузбут тохтобут хайа барбакка, быттала суох. Хаһан баарылан элбэтэн туттуохуйа. Билеттер бу Тимир Уһааран бу былыргылы тимири уһааран биһи өбүгэлэрбит хайдах саҕалаабыттар бу тимир уһааран бу тимирбит быһытар бу сүбү биэс аҥаар киирилээх Мэҥэ Алдаҥҥа тиийэн уһаарбыппыт. Онтугу бу маннык тимир уһаардаххына маннык таххар. Онтон дьэ кинини маннык бысталаан, бэйэбэтин сыһыаран эллээн диэннэр дьэ араанай тутта сиэптэрин да оҥороллор. Холобура Онуттан быһах диэн первый необходимый бывает. Хайдах булаҕытын? Ону бу тимиру аарыынаттан ол үс тааһаттан ыланынан ол туох тимир ырыдаалаах таас диэн олох туһунан булар. Ол олук таастан бу түүнү күнү быһа туохтаан Батыра тыһынчы правеска тиийэ үрдүрәңэн ондук уулара. Дэр устарга болаттан сүбэм диэн кинилэр туохтарын наада туохтаах күүстээх баҕа санаа наада уонна оттон мин бэйэм өйдөбүлүнэн буллаҕына холобура туох диэн кини бу быһа оҥорду даҕаны хайаан да уус буолуохтаах диэн буолбатах оттон билиҥҥи олох сайдыытынан кинилэр били үчүгэй били быһахха оҥорон үөрэнэн онтон эмиэ стимул ылан баран оттон билигин үөрэхтэрэ салҕааннар үчүгэй инженер оннук маннык буолан тахалара бэйэлэригэр олох адьахай туһалаах туох буолар холобура инники өттүгэр онооти тугу тимири дааси үөрэтэннэр өссө сайданнар үсү учуонайдар учуонай да туох да баара булуохтан сөп манна кэскиллээх туох буолуох сайдан тимиринэн дьарыктанар диэн этиэхпин баарыбын онон туохха дьиэҕэ уокка уонна эр киһи быһыытынан бу иһин биир саха киһитэ булту тиэбэ курдук саха киһитэ эмиэ сүгэни быһаҕа тутта үөрэниэхтээх Оннук тутуу өрөмүкүйэтин бэйэтин олоҕор даҕаны инники өттүгэр имби быаҕаны хатаан тутта, сүгэнэн хатаан туттар буоллаҕынаттан саха киһитэ саха сиэрин-туомун имби тутуһа диэҕэ диэн бэйэтигэр туһалаах буолуо диэн этэбин эдэр дьоннорго

кузнецы саха кузнецы саха

Уон умрет. Ойун атыллаан киирдэҕинэ кута көрөн суохаччы үүтүгэр түһэн өлүөн сөп. Бу мин илиибэр тоҕус үүттээх суохапчыны тутан турабын. Бу ытык малы саха иһэрин тоҕус ууһугар Мандар уус бэлэхтээбит эбит. Ол иһигэр бу маннык суохапчыны Роман Ильич Готовцевка биэрбит. Бу тоҕус үүттээх суохапчы диэн улахан уустарга бэриллэр. Улахан уустар кэннэр буолар эбит. Тоҕус үүттээх суохапчылаах уустуо диэн кэпсээҥҥэ кэпсэнэр буолар эбит. Бу суохапчы диэн тимири үүттүргэ туттуллар тэрил уус бэйэтин кэнниттэн хаалларар ытык мала буолар. Уол оҕо уус быһыытынан ситтэҕинэ-хоттоҕуна суохапчы оҥоһуллар. Бу суохапчыны кырдьаҕас уус туттарар. Ол туттарарыгар оҕус быарын сүрэҕин уокка өтүллэр, онтон уол ону өтүйэннэн хампа охсуохтаах. Биирдэ оҕустаҕына үчүгэй уус тахсар, иккитэ оҕустаҕына орто, үстэ оҕустаҕына үстэ охсон үлтүрүттэҕинэ мөлтөх уус буолар диэн билгэлэнэр. Бу уокка үтэн уол этэ-хаана күөрт уотугар буһан хатан кытааттын диэн суолталаах суохапчы үүтэ үс түөрт биэс алта сэттэ тоҕус буолуоҕун сөп ол кини уус быһыытынан төһө көлүөнэ барыахтааҕын көрдөрөр Күндү оҕолор, ыччаттар, аҕа саастаах Ытык-мааны дьоммут бу өбүкэттэн кэлбит билиибитин-көрүүбүтүн дьарыкпытын көлүөнэттэн көлүөнэҕэ биэрэн бу курдук үөрэтэн, такайан иһиэҕиҥ. Аныскы билиигэ көрсүөххэ диэри.